سڵاو بینران و بیسەرانی ئازیز ئەمڕۆ لە ستودیۆ رادیۆ قسە لەسەر ئەرک و مافەکانی فەرمانبەرانی گرێبەست لە ڕوانگەی یاسایەوە دەکەین لە کاتێکە چەند ڕۆژێکە فەرمانبەرانی گرێبەست دوای ساڵانێکی زۆر کە هێشتا هەر بە گرێبەست ماونەتەوە و لە پێناو ئەوەی لە گرێبەستەوە بکرێنە فەرمانبەری هەمیشەیی خۆپشاندان و ناڕەزایەتیان هەیە بەڵام ئێمە مەبەستمانە لە ڕوانگە یاسایەکەوە بەرچاوی هەموو فەرمانبەران ڕوون بێ کە حەق و مافی فەرمانبەر چییە و و چ یاسایەکیشی بەسەرا جێبەجێ ئەکرێ بە میوانداری بەڕێز عەبدولقادر ساڵح مافپەروەر کاک عەبدولقادر بەخێر بێی سوپاستانەکەم سوپاستانەکەم خۆشحاڵم سوپاستانەکەم بەڕێزتان ماوەیەکی زۆرە سەرقاڵی کۆڕ و سمینارن سەرقاڵی نوسینەوەی کتێبن لەسەر یاسا و بەدواداچوون زۆر لەسەر بابەتی یاسایی دەکەن مەبەستم ئەوەیە وەک دەواازەیەک بۆ چونە ناو بابەتەکەەوە لە هەرێمی کوردستان تا چەند یاسا سەروەرە و یاساکان جێبەجێکردنیان لە چی ئاستێکە بەڵێ سوپاسانەکەم طبعاان مەسئلەی یاسا سەروەری بابەتێکە کە ناتوانین مەسەلەن بە یەک جوملە بڵێین یاسا سەروەر یان سەروەر نییە ئەکرێ هەندێک یاسا لە هەندێک مەجالا لە هەندێک بوارە طبقە لە ئەسل وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ و ئەندێ واکرێ لە هەندێک شوێنی کەشا مەسەلەن و خۆی جێبەجێ نەکرێ واتە ئەمە بابەتێکی ڕێژەی و نسبیە وەڵامێکی وانە کە مەسەرەن دقیقم بڵێم لە سە تاسەد جێبەجێ کریان جێبەجێ ناکرێ بە تاکیید جێبەجێ کرێ بەڵام نیسبەتەن لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی کە گۆڕێ ئەمیش حەتمەن پەیوەندی بە هەندێ جار پەیوەندی بە وەعی ئەو کەسەوە هەیە کە قانوونەکە تەتبیق ئەکا جاری وا هەیە کەسێک کە قانوونەکە جێبەجێ ناکا لەوەیە کە مەعلووماتی نییە و هەندێک جار مەسەلەن لەوەیە کە مەسەلەن مەبەستی نییە بە مەبەست جێبەجێی ناکا کرێمانە بۆ خۆی بابەتێکی ئەتوان بڵێم سەربەخۆیە کە ئێمە بچینە ناو وردەکاریەوە ئەو ئەسبابانەی کەواکە بۆچی یاسا مەسەلەن سەروەر نییە و بۆچی ئایا یاسا وەک پێویست کاری پێ ناکرێ بە تەکیدەوە بۆ خۆی کۆمەڵێک جەدەل و کۆمەڵێک مناقەشاتی جۆرا و جۆر هەڵەکرێ لەبەرەوە من ناتوانم بە دقیقی ئەو بڵێم بڵێم یاسا سەروەریان سەرونێ بە تەکیت ئەتوان بڵێن بە ڕێژەی بەڵێ یاسا سەروەرە بەڵام مەرجیش نیە بە دەقیقی و لە سەد تا سەد یاسا وەک خۆی سەروەر بێت. ئەی باشە بەڵام کاک عبدالقادر پێت وایە لە کوردستان بۆشایی یاساییمان هەیە یاخود خەلەلمان لە جێبەجێ کردنە کێشە؟ نەخێر ئێمە بە بڕوای من ئێمە بۆشایی یاساییمان نییە واتە ئێمە ئێمە گەر بە نمونە باباسی بکەین ئێمە لە بواری وەزیفەی گشتیە ئێمە کۆمەڵی قوانینمان هەیە کە قانونی خدمە و قانونی میلاک و قانونی موچە و قانونی امتیاز و مەسەلەن ئینزیبات و ئەوانە بە تەکید ئێمە لە فراغی قانونیانی من حەزەکەم سەرنجی بەڕێزت بۆ بابەتێک ڕابکێشم کە بەلامەوە زۆر گرنگە لە بە تایبەتی لە مەسایلی وەزیفەی گشتیە بە تەبیعەتی حاڵ بڵین ئیدارەدانی موسساتی حکومی وەزیفەی گشتی مشڕ بە جۆرێک دایڕشتووە کە مەجای ئیشتیهاد و بیرکردنەوەشی بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردن نەهێشتۆتەوە کە خۆی مەسەلەن فەراغێک بمێنێتەوە و ئەو بێپڕی بکاتەوە بە بەوەی کە خۆی ئەوێ جگە لەو ڕێگانەی کە یاسا مەجالی پێداوە بە تەعلیماتێک ڕێکی بخەی یان بە نیزامێک ڕێکی بخەی واتە گەر ئێمە بچینە ناو کایەی وەزیفیەوە سەرنج بین لە ناو کایەی وەزیفی حکومەتداریە شوێنێکمان نیە مەسەلەن گەر سێرکڵەک سەیر بکەین لە نوقتەیەکەوە دەست پێکا تا نوقتەی ئەخیر لەم بەینا مەجالێک نیە بۆشایەک و فەراغێک هەبێ بڵێن ئەم بۆشاییە هەیە ئێمە قانونێک تەنزیمی نەکردوە مۆزەفێک یان مدیر عامێک یان مەسئولێک بێ بڵێ من بۆ خۆم بە میزاجی خۆم پڕێکەمەوە نا بە تەواوی بە معنای کەلیمە بە یاسا بە مانافراوانەکەی کە لە دەستورە دەست پێکا تا تعلیمات و تا پەیڕە و تا گشتانەکان هەموو ئەمانە تەواوی جومگەکانی وەزیفە و حکومەتداری و دەوڵەتداریان تەنزیم کردووە. لە هەندێ شوێنی بچووکا هەیە کە مەجالی سوڵتەی تەقدیری بە دەسەڵاتی جێبەجێکردن درا وەگینا لە کۆی پرۆسێسەکە ئێمە مەجالێکمان نییە کە یاسا تەنزیمی نەکردبێ و دەسەڵاتی جێبەجێکردن یا موئەسەسەیەک یان دامەزراوەیەک بۆ خۆی بێت ئیشتیهاد بکا چونکە ئیشتیهاد کاری دامەزراوە حکومیەکان نییە، دامەزراوە حکومیەکان پابەندن بەوەی کە یاسا و ڕێنمایی و پەیڕەوەکان جێبەجێ بکەن نەک خۆیان بۆ خۆیان ئیجتیهاد بکەن. بەڵێ کاک عەبدولقادر، لە ساڵی دوو هەزار و چواردە حکوومەتی هەرێم یاخود لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پلانی دارایی ساڵانێ لە چوارچێوەی بودجەیە بابەتی دامەزراندن ڕاگیراوە هیچ پلێکی وەزیفی ڕناگەێنرێت ساڵانە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆ شایانەی کە لە یەکێتی و دامەزرا حکومیەکانا دروست بوو حکومەت پەنای بردۆتە بەر مەسەلەی فەرمانبەری گرێبەست و لە کەرتی پەروەردەیا مامۆست پەنای بردۆتە بەر مامۆستای وانە بێژ ئەمە چ پشتی پشتیوانێکی یاسایی هەیە بڵین بابەتی فەرمانبەری گرێبەست بابەتێکی نوێ نییە کە مەسەلەن حکومەتی هەرێم پەنای بۆ بردبێ. بەڵام لەم چەند ساڵەیە زۆرتر حکومەت ئەو فەراغەی پەخش کردووە. ئەکرێ ئەکرێ ئەکرێ مەسەلەن ئێمە وەک ئیستیتنا باسی بکەین. بەڵێ. واتە فەرمانبەری گرێبەست یان مەسەلەن مامۆستای محازیر ئەمانە ئیستیتنان لەسەر ئەسڵ بۆ بەڕێوەبردنی واقعێکە یان بۆ بەڕێوەبردنی وەزعێکە تا ئەوەندی ئەگەیتە نقطەیەکی معەن بڵین ئەگەر سەرنج بین لە ساڵی 1970 بڕیارێک دەرەچێ بە بڕیاری ژمارە 16 لە ئەنجومی قیادەی سەورەوە لە کاتەکە هەبووە کە سڵتەی تەشیعی هەبووە لەوێ دەسەڵات دراوە بە وەزیر کە فەرمانبێتە پێشەوە و ئەسەسەکە ئیشەکە کاتی بووە موئەسەسەکە من مەسەلەن میلاکی پێویستی خۆی هەبە نەیتوانیوە ئەو ئیشە ڕاپەڕێنێ لەو حاڵەتیانە مەجال دراوە قەرارە تەشیعەکە مەجای داوە کە فەرمانبەر بە ناوی فەرمانبەری کاتی دا بمەزرێنرێ بۆ ئەوەی ئەو ئیشانە بکات تەنانەت لە یەکێک لە مادەکانی باس لەوە کاکە کۆتاییهاتنی ئەم فەرمانبەرە کاتیە کاتی کاری کە ئەم فەرمانبەرە کاتیە کاتێک کۆتای پێ یان بۆ ئەو مدەی کە عقدی لەگەڵ کراوە یاخود بە کۆتای هاتنی کارەکە خۆی کە بۆی تعین بووە ئەی هما ئەقرب کامیان نزیکتر بوو باشە کەواتە ئەمە لە بەرتەسکترین سنوورە مشڕع هاتووە ئەم مەجای کردوێتەوە بۆ زروفێکی تایبەت بۆ ئێمە ئەگەر سەرنج بین ئەگەر سەرمەبەری مۆقت هەمان با بڵێن فەرمانبەری گرێبەست عقت هەمان تعریفی فەرمانبەری مۆقت ئەمێ دوای ئەی بەسمەوە لەگەڵ ئەم بابەتە بەس ئەمەوێت تەوزیحێک لەسەر ئەوە بم ئێمە بگەڕێنەوە بۆ ئەسڵە قانونیەکە لە ڕووی قانونیەوە ئێمە بگەڕێنەوە بۆ قانونی میلاک و قانونی خدمە لەو دوو قانونە بە دەقی تەشیعی هاتووە کە ئەبێ ساڵانە ساڵانە وەزیری مالیە و هەروەها وەزیری مختەس تەحڕی بکەن بۆ موئسساتی خۆیان بگەڕێم زان ئایا چ موئسسەیەکمان نەقسە چ موئسسێکمان زیادە چەند فەرمانبەرمان نەقسە چەند فەرمانبەرمان زیادە ساڵانە ئەبێ ئەم تەحەرێ بکرێ کاتێک کە بۆمە لە موسسەیەەکە فەرمابرم نەقسە لە موسسەکە فەرمابرم زیادە ئەمە لێرە نقل ئەکرێ بە بە حکمی قانون کەسەکە نقلەکرێ بۆ ئەو شوێنێکە فراغیتیایە ئەگەر لە هەمان ئاست و پلەی خۆیان بوو وەگەر لە هەمان ئاست و پلەی خۆیان بوو پلەکە نزمتر بووە کەسەکەش پلەکەی بەرزتر بوو ئەو کاتە بانگەکرێ و اختیارەکرێ لەوەی کە تۆ ئازادی لەوەی ئەچیتە ئەم شوێنە یان کۆتایی بە ڕژەکەت بێت واتە نە سێ ئختیارمان هەیە بۆ فەرمانبەری مۆقات بۆ فەرمابری هەمیشەی نەک بۆ فەرمابری موقت واتە من بۆیە ئەچمە بۆ ئەسڵەکە ئەمەوێت لێرەوە دەست پێ بکەینەوە جارێکی تر کە مەسەەن کاتێک کە مشڕێ ئەم دقی بەم شێوە تەنزیم کردووە واتە ئێمە بێ لەو ڕوانگە قانونیە تێ بگەین کە مەسئلەی وەزیفە بەو مانایە نییە کە من مۆزەفێکی هەمیشەیی بووم ئیتر تا مەدەل حەیات مۆزەف بم. کەواتە حکوومەت مافی ئەوەی هەیە گرێبەستی مۆزەفی هەمیشەییش هەڵوەشێنێتەوە؟ لە سەدا سەد. ئێمە گەر سەرنج بین ئێمە گەر سەرنج بین کۆمەڵێک ڕێگەی قانونیمان هەیە بۆ کۆتاییهتانی ڕژە وازەحە. لەم ڕێگە تاان و ڕێگان هەمووی مشڕێک تهدیدی کردو و قانون تهدیدی کردوواتە دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە حکوومەتە ئەم ڕێگانی دانەناوە یەکێک لەو ڕێگانەوە یەکە ئەگەر هاتوو من میلاکم زیاد بوو لە ئاستی پێویست ئەم میلاکە زیادانە بە بڕیاری ئەنجومی وەزیران ئیلغا ئەکرێتەوە واتە ناکرێت تۆ فەرمانبەرێکت لە ناو موسسەیەەکە زیاد بێ برێگە بی کە ببێت ئەمە قانون واڵی قسەی من نییە ئەڵێ گەر هات و ئەو پێڵەن ئیلغا ئینتیهال خدمە بتەنسیقل میلاک

کە هەندێ جار کە ئەڵێن یاسا جێبەجێ ناکرێ لەوە چ ئەم یاسا جێبەجێ نەکرد لە ساڵحی خەڵکیش بێکە جێبەجێ ناکرێ ئێمە قەرارمان هەیە بە قەرارێکی تەشریعیمان هەیە کە ئەڵێگەر هات و فەرمانبەرێکی زعیفمان هەبوو ئەدای زعیف بوو ئەم فەرمانبەرە موسسەکەی مەرجعەکەی مۆڵەتی پێدا بۆ مدەی سێمانگ ئەگەر باش نەبوو کۆتای بەڕژەکەی هێنێ

الی زیادە الانتاج ئێمە هەتا ئێستەش بەدواداچوونی دەقیقمان نیە بزانین ئایا فەرمانبەرەکانمان ئینتاجیان چەنە واتە گەر ئێمە بین موسسەیەک بڵین هەڵسەنگێنین بزانین ئایا ئەم موسسە ئەو موچە و خەرجی تیاکرێ مقابل بەو ئینتاجی کە هەیەی کامیان زۆرتر ئێمە هەندێ جار هەندێ وردەکاریە گەر بیکەین لەوە چێ وەکو فەرمانبەر لەسەری قەرزار ببینەوە لەم ڕوانگەوە قەزم چی ئەم ئەم سەردەم هێنا ئەم سەردەم بۆ هێنا ئەم سەردەم بۆ هێنا کە مشەڕی ڕێگە نادا نە میلاکێکت نەقز بێ ئەگەر میلاکت نەقز بوو میلاکێکت زیاد بێگەر میلاکت نەقز بوو چیەکەی یەت ئەڵێ

لە گەنجینەی دەوڵەت کەواتە بێ ئەم نەزیفە مستەمیڕە تەشریع ڕێگەی دابێ واتە واتە لە ڕووی قانونیەوە ئەم میلاکە مەوجود بێ واتە ناکرێت میلاک وەکو شانەی هەنگ وایە وەکو شانەی هەنگ وایە وەکو شەش پاڵویەکە وایە واتە بێ بم بێ دوای فەرمانبەرەکەی تێچێ ناکرێت منم شەش پاڵۆم نەبێ و هەنگێکیشم هەبێ نەزانم لە شووا دایبنێم کەواتە منە بێ میلاکەم تەنظیم کرێ بەقەدەر واقعی خۆی کاتێک کە من بەم یاسانە ئیشەکەم کەواتە شتێکم نامێنێتەوە باز لە فەرمانبەری گرێبەست بێ یان باز لە محازیر بێ ئەمە وەک ئەسڵ قساکەم باشە بەڵام خۆیاس ڕێنمایی دەرچوە بۆ نمونە هەر هەردوو ڕێنمایی ژمارە چل و دوو لە شانزەی دوانزەی 2012 ڕێزانایی ژمارە سیونەوە لە 2013 کە ئەڵێ فەرمانبەر مافی خۆیەتی لە دوای سێ ساڵ بەڵێ لە گرێبەستی باش بە فەرمانبەری هەمیشەی تەواو من ئەو ڕێنمایشم خوێن بەپێی زروف بەڵێ ڕێنمایەکە وەکو عەرزم کردی ئەسڵ تۆ بێ هەر تاینێ بکەی لە ڕێگەی یاسای بجەوە بیکەیت واتە قانون تهدیدی کردووە واتە گەر بێت و تاینێ بکەی لە دەرەوە یاسای بجەبێ باشە بەڵام یاسای بجەمان نیە حە ساڵە لە بڵێ ئەمە بۆ خۆی کێشەیەکە لە بینی حکوومەت و پەرلەمانە کێشەیەکە بێ پەرلەمان لەبەرەوەی بیاسای بودجە موڵکی پەرلەمانە واتە ئیختیساسی پەرلەمانە، ئەبێ پەرلەمان بێ شەڕ لەسەر ئەم بابەتە بکات نەک فەرمانبەر بێ شەر لەسەر ئەم بابەتە بکات. واتە ئیشەکە ئیشی پەرلەمانە بە کورت و مختصریەکەی. واتە ئێمە ئێستا لە بینی دوو دوو بابەتین حکومت پەرلەمان کە ئەم قەزیە لە بینی ئەم دوانایە. باشەکەواتە ئەمە بەو معناە نییە فعلەن ئێمە لە فراغی یاسایین نە ئێمە وەکو وەکو وەکو تەشخیس وەکو تەوسیقی مەسەن

کەواتە وەکو چۆن تەدەڕوج ئەو چێتە شوێنیەوە چێتە شوێنی و ئەم شوێنی بەتاڵە یاسایەک هەیە ڕێگە بەوە بدا مەسەن فەرمانبەرێک کەواز لە میلاکی هەمیشەیەێ بار هۆکارە تەقاوت بوونە مردە سەفەرکردە خۆی وازهێنێ بەڵێ مەسەن لە شوێنی ئەو کەسێتر بخرێتە ئێمە ئەم میلاکە وەکو ئارزم کردیم میلاکە ئەگەر بێت و بە قەرارێکی مەلیسی وزرا ئیلغا نەکرێتەوە میلاکار باقیە ئەم میلاکە باقیە مەوجودە واتە توانی کەسی تری بووین کێ ئێمە مەسلەی تەرفیع مەسلەی تەرفیع واتە ئێماڵین لەبەرو یاسای بودجە نییە بۆیە تەرفیعمانی بەڵام لە کاتێکە ئێمە میلاکی شاغیرمان هەیە واتە ئەگەر ئێمە بچینەوە بۆ ئەسڵە دقیقەکە بۆ منە فەرمانبەرێکمان هەیە لە پلەی چوارایە باشە ئیلوانەکەی مەسەرەن یاریدەدەری مەسرە ڕاوشکاری یاسایی ئەمە بۆ ئەم کەسە واز لە ڕاژەیە تەقاو دەبێت.

واتە ئێمە بۆی ئەڵێم لێمە لە فەراغی قانونیانی واتە ئەکرا ئێمە ئێمە کاتێک کە لە ساڵی 2016 تاوەکو ئێستا نزیکەی 15 نزیکە 20 بۆ 30 هزار کەس تەقاعد بووە ئێمەکرا لە مقابل ئێوە نزیکە 20 بۆ 30 هزار کەس خەڵ ببینە پێشەوە کە تایناکەینە بەروی ئەمانە میلاکیان تاو کۆتایی هاتووە لەوە ناو وەزیفە

تۆ فەرمانبەرێک تێت تەعینەکەی ئەگەر بڕوانامەی بیکالۆرۆسی هەبێ بە مووچەی دوو سەد و شەست و دوو سەد و نەوەد و شەش هەزارە تەعینەکەی واتە بابەتەکە بە بڕوای من ئەبێ حکومەت خۆی بێ ئەم تەوزیحە لەسەرم بە کە بۆ ئەمە ناکا کە بۆ ئەمە ناکا کە ئەگەر سەرنج بی مەسەرەن لە مەخیرا من نووسراوێکی وەزارەتی دارایم بینی باس لەوە کاکە ئەگەر ئێمە ئەم گرێبەستانە بکەین بە هەمیشەیی ئەو نە مەبلغ پارە کەمەکاتەگەڕێتەوە دوسەڵێکەواتە ئێمە ئەگەر سەرنج بین ئوستاز سەرنج بین لە ڕووی قانونیەوە مەجارێکمان نییە تاوەکو ئێستا بوو ئەوەی من کەسێکم هەبێ بەگرێ بەست باشە ئەگەر هات و شاغیریشم بۆ دروست بوو مشڕی دوو حەلکەشی بێناو حەلێکیان پێوترێت تەنسیب واتە گەر من فریا نەکەوتم لە میزانەی ئەو ساڵە شاغیرێکم هەیە پڕیکەمەوە بە تەنسیب بە تەنسیب پڕیەکەمەوە بەڵێ ئەگەر ئەمەش نەبوو بە نەقڵ پڕیەکەمەوە باش کەواتە من هەر مەجالم نەهێشتەوە بۆ ئەوەی بیر لەوە بکەمەوە فەرمانبەری گرێ بەستمە بێ بەڵام با بڵێن بوو کەواتە لە ڕووی قانونیەوە ئێمە فەرمانبەری گرێبەست ئەستی ئیسیتنایە لەسەر ئەسڵ باشەکەواتە بە پشبەستن بە چی یاسایەک حکوومەتتی هەرێم پەنای بردۆتە بەر فەرمانبەری گرێبەست و فەرمانبەری والەبێژ. ئەمە وەکو عەرزم کردی قەرارە تەشریعیەکە سەرچاوەی فەرمانبەری گرێبەست لەو قەرارە تەشریعیەوە سەرچاوەی گرتووە. فەرمانبەری موقت. ناوی فەرمانبەری موقت بووە. دوایی دوایی ئەم فەرمانبەرە موقتە لە یاسای تەقاعودی موحدی عێراقیە کە پێناسەی فەرمابەری موقت کراوە ئەڵێ بریتیە لەو فەرمابەری گرێبەستی هەیە لەگەڵ حکومەتە و مەرجەکانی دامەزراندنی هاتوو لە یاسای ڕاژەی شارستانی تیایە کەواتە فەرمابەری موقتی بۆ کردن بەچی بە فەرمابەری گرێبەست فەرمابەری گرێبەست سەنەدە قانونیەکەی لە هەرێمی کوردستانە گەڕێتەوە بۆ یاسای بودجە لە یاسای بودجە ئیقراری بەبوونی فەرمابەری گرێبەست کردووە کاتێک کە ئیقراری پێ کردووە لە هەمان کاتیشە باسی لەوە کردووە کە ئەمانە گەر هات و سێ ساڵ تێپەڕی بەسەر خزمەتەکەیانە ئەکرێن بە فەرمابەری هەمیشەی بە بڕای من ئەم دقە دقێکی قانونی دقیق نییە بۆ معاالشەڵامی دقە قانونەکان ئەچنە ژێر بارودۆخی ڕێنمایە دارایەکان نەخێر نابێ ئێمە بە هیچ شێوەیەک ڕێنمایەکی دارایی هەبێ نابنالیفی کە مخالیفی نەسیقان با من شتێک ئەرزی جەنابەت فرم. ئەگەر سەیری یاسای بچینە بۆ بۆ مافی خانەنشینی مافی فەرمابەرانی گرێبەستی خانەنشین گەوانی کە فەرمابەری گرێبەستمانێ لە هەرێم و لە عێراق ئەگەر سەرنج بین لە مادەی نۆزدە بڕگەی پێنج یاسای بودجەی هەرێمی کوردستان هی ساڵی 2013 یاسای ژمارەیەک ئەڵێ خزمەتی فەرمانبەری گرێبەست بۆ مەبەستی خانەنشینی باشە ڕێنمایەکەی مالیە بە ژمارە سیونەی ساڵی 2013 چی ئەلێ خزمەتی ڕژەی فەرمانبەری گرێبەست بۆ مەبەستی سەرموچە پلە بەرزکردنەوە خانەنشینی ئەم ڕێنمایی مالیە مخالیفی نەسی قانونی بجێ هەرێمە ئەم ڕێنمایی مالی لە یاساکە عێراق وەرگیراوە واتە تەنانەت وەزارەتی مالیە لە حقوقی فەرمانبەرانی گرێبەستا باشە بە هەمان تەجاوز یاساکە هەرێمی کردووە تەجاوزی یاساکەی هەرێم کردووە، هەرێم بەهەمان نەز وەریگرتووە، هەرێم تەنها خزمەتەکەی ئەژمار کردووە بۆ تەقاعودی. یانی واتە ئەو بەشێک کە پەیوەندی بە لە بەرژەوەندی حکوومەتیان لە بەرژەوەندی رێنمایەکەی مالی لە بەرژەوەندی فەرمانبەرانی گرێبەستە مخالیفی قانونی بودجێ مخالیفی قانونی بودجێ بۆ لەبەرەوەی لاس لە عێراقا هەتا ساڵی 2011 خزمەتی فەرمابەری گرێبەستەنها بۆ تەقاعدی بوو لە دوای ئەوە لە یاسای بودجەی عێراقیە تا 2013 هات بە دەق هاتووە چکە ئێمە ئاگامان لە یە خاڵەوێ زۆر ئاگامان بە تەرکیز لێ بێ ئەوەیە کاتێک کە باز لە خزمەت و غەرەزی خزمەتەکەێ بێ قانون تهدیدی کرد بە تعلیمان ناتوان تهدیدی بکات وازحە لە عێراق هەتا 2011 مەبەست لە خزمەتی فەرمابەری گرێبەست بۆ تەقاعدی بوو بەڵام لە دوو هەزار و سیانزە بەپێی یاسای بودجەی عێراق کرا بۆ مەبەستی پلەبەرزکردنەوە تەرفی سەرموچە خانەنشینی بۆ فەرقەکە چییە لێرە کە ئەڵێن بۆم دوو مەبەستە واتە گەر من فەرمابەرکی گرێبەست بم شەش ساڵ خزمەتم هەبێت ئەگەر خزمەتەکە بۆ خانەنشینی بوو کەواتە من ئەم شەش ساڵم لە ئەسنای وەزیفای سوادە لێ ناکەم واتە من ئەگەر فەرمابەرێکی هەڵگری بڕوانامی بیکالۆرس بم موچە ئیسمەکەم بە 1996ەوە دامەزرێم ئەگەر خزمەتەکەم بۆ مەبەستی خانەنشینی بوو. بەڵام گەر بۆ مەبەستی سەرمووچە و پلەبەرزکردنەوە بوو، ئەو شەش ساڵەم بۆ ئەچێتە سەر خزمەتەکەم، ئەو کاتە لەبری ئەوەی من بە دوو سەد و نەوەد و شەش هەزار تەعین ببم، یەکسەر پێ ئەچمە ئەو پلە و مەرتەبەی کە خۆم هینەکەم ئەچێ بۆ دەوری سێ سەد و شەست و دوو ئەو ناوە. وازحە؟ قەسدەکە لێرەیە یاسادانەر لە هەرێمی کوردستانە خزمەتەکەی حەسر کردووە بە خانەنشینی. مالیە هاتووە تەجاوزی ئەم نەسەشی کردووە، ئەڵێ بۆ مەبەستی تخ سەرمووچە پلە بەرزکردنەوە خانەنشینی شێناوێتی کە لە کاتێکا ئەم ئەم ڕێنمایی مالی مخالفەی بڵین مادە نۆزدە فقرە پێنجی قانونی موازنەی هەرمی کوردستانە چکە ئەو وای نەوتووە و قسەکەی وەزارەتی بڵێ وە قسەکەی بڵین دقەکەی بڵین یاسای بودجەی هەرێم نافیزە وەک لە ڕێنمایەکەی وەزارتی مالیە چکە ئەو باڵا دەسرە ڕێنمایەکە تطببیقی قانونەکە کە ناتوانێت حکومێ زیاد کە بۆ قانونەکە گەل لە قانمەکان ناتبێت کاک عبدقادر ئەی مەسلەی بەرزکردنەوەی پلەی فەرمانبەران ساڵانێک کە ڕاوەست ئەگەر ئمە هەر لە بابەت تێنە لە بابەتی گرێبەست تێنەپەڕین چکە من مەبەستمە هەندێک تەوزی هەیە بیدەم لە بابەتی گرێبەستا. ئەگەڕێمە بۆ بۆ مادەی نۆزدە فەقرە پێنجی قانونی بودجەی هەرێم ئەڵێ ڕاژەی فەرمانبەری گرێبەست بۆ تەقاعدیە باشە من فەرمانبەرێکم ئێستا دوانزە ساڵە هەموو فەرمانبەرانی گرێبەستی هەرێم پرسیاریان لێ بکە بڵێ تۆ خزمەتەکەت بۆت بۆ تەقاعدیە تەوقیفاتی تەقاعدی لێ بڕیانە لە کەس ناڕاوە

کەواتە ئەبێ فەرمانبەری گرێبەست شەڕی ئەوە بکا لەگەڵ وەزارتی مالیە بڵێ وەرە کاکە تەوقیفاتە تەقاعودیەکەم لێ ببڕە بۆ ئەگەر تا ئێستا فەرمانبەرێکی گرێبەست دە ساڵ خزمەتی هەبوو بێ ئەگەر بوێت تەقاعد ببێ بەسەر یەکەوە تەوقیفاتی تەقاعودی دە ساڵ بات کە لەوە چێ 6 ملیۆن دینارکە ئێ ئەم فەرمانبەر گرێبەستە دوای چۆن پارەی دەسەکەوێتەوە چۆن وەریەگرێتەوە بۆ لەبەرو ئێمە لە کێشەیەکی کەمان هەیە بە تدریس لێی وەرنەگیرا لێ وەرنەگیراوە کێشەیەکی کەمان هەیە مشڕی عێراقی هاتووە با سەیری فەرمابری گرێبەز لە عێراق بکەیت لەوێ لەوێ لەوێ بەپی یاسایی تەقاعودی مۆحەدی عێراقی لە یەکێک لە مادەکانە مادەی مادەی

واتە واتە فەرما وەزارەتی مالیە فەرمایشی بۆ دەرنەچوە لە عێراق بۆی دەچووە لە هەرێمە ئەسڵەن وەزارتی مالیە نازانێت چەند لە فەرمابەری هین ببرێت کەواتە فەرمابەری گرێبەست تا ئێستش مەبەستی خزمەتەکەشی معلق و مهددە باشە بۆچی هەرێم کار بە دەقا عێراقیەکان ناکە خۆلەکات ئێمە ئێمە ئێمە بڕارێکمان هەیە لە بڕیاری ژمارە یانزی ساڵی نەوەدوی پەرلەمانی کوردستان ئەڵێ هەر یاسایە کە لە عێراق دەربچێت ئەگەر بێت و پەرلەمان نیفازی نەکا لە هەرێم نیفاز ناکرێت بۆیە ئێمە ناتوانیش بۆ بکەین لە یاسای تەقاعودی عێراقیە مادەیە کاتۆڵێ گەرات و فەرمانبەری گرێبەست لە ئەسنای خدمە وەفات بکات یان بەهۆی خزمەتەکەی وەفات بکە ئەوە خانەنشین ئەکرێ بەڵێ و حسەیەکی خانەنشینی کەمتری لەم یاسەواتە کەمتری حسە خانشنی پێدرێ کە پێ هزار دینار بەڵام یەک دەقمان لە هەرێمان نییە کە معالەجین بابەتە بکات کەواتە لە ئەسڵا لە هەرێم کێشەمان لە نەبوونی یاسای پێویستە بۆ مامەڵە ئەمە ئەمە ئەمە پێویستمان بەوە هەیە ئەبێ پەرلەمانی کوردستان کاتێک کێشەکە ئەگەڕێمە بۆ یاسای بجە ساڵێکی جارێکی تر یاسای بودجەی پەرلەمان، بڵێی هەرێمی کوردستان لە ساڵی دوو هەزار و سیازدە کاتێک کە ئەم دەقەی داناوە ئەم مولحقاتە قانونیانەی کەی معالەجە نەکردووە معالەجەی نەکردووە کە معالەجەی نەکردووە ئێستا ئێمە لە ناو فەراغی قانونیان بۆ فەرمانبەری گرێبەست بۆ خۆی لە ئەسلیشە لە بەروی فەرمانبەری گرێبەست بڵین ئیسیتنایە لەسەر ئەسڵ تۆ بێت لە کە بەرتەسکترین مەجا لە مامەڵی لەگەڵا بکەیت باشە بەڵام ناشبێ کە تۆ خۆت هاتووی واقعەکە دروست کردووە فەرمابەری گرێبەست سی چل هەزار فەرمابەر هەیە ئەبێ بێ بە ڕێنمایی ئەمە معالەجە ناکرێ ئەبێ بەێمە بە دەقێکی تەشریعیم حقوقانە معالەجە بکەین وەزارەتی مالیە بەداخەوە ئەگە سەرنج بین چەند چەندین ڕێنمای لەسەر فەرمابەری گرێبەستێ باشە حەق و حقوقی ئەمان چییە و چۆن داوای ئەم حەق و حقوقانی خوێن کەنەوە کە وەک تۆڵەی حکومت ئێمە حقوقەکانیان حقوقەکانیان تعلیماتێکی مالیە بە ژمارەدەی ساڵی 2009 ڕێکی خستووە حقوقی مۆڵەت و مۆڵەتی نەخۆشی و مۆڵەتی مەسەن ئاسایی و مۆڵەتی مەسەن مناڵبوون و ئەو بابەتانە ئەو تعلیماتە ڕێکی خستووە لەبەرەوە ئێمە ناتوانین لە دەروێ ئەو تعلیماتە باز لە حقوقێکی ترکن هەرچەند قەرارە تەشیعەکەی ساڵی هشتا حوت پێمانەڵێ ئەڵێ ئەمانە

خۆی لە ئەسڵا ئێمە نابێ تەوسوعی تیا بکەین بەڵێ واتە ئێمە ئەبێ ئەم معالەجاتە بە تەعینی ڕسمی و بە تەعینی هەمیشەی بکەین واتە کاتێک کە من سی هزار فەرمانبەرم پێویستە کە من مؤسساتم بۆ بەرن بەڕێوە و شاغیرم بۆ پڕبکەنەوە کەواتە ئەمانە ضرورن بۆ میلاکی مؤسساتی من بۆ ضرورن بۆ بۆ میلاکی حکوومەت کەواتە من ئەبێ ئەمانە تەعین بکەم و دەقێکی تەشریعیشم هەیە کە پەیوەندی بە یاسای بودجەوە هەیە یاسای بودجەش باز لەوە کا کە ئەمانە گەر سێ ساڵ تێپەڕی ئەتۆ ئەکرێن بە هەمیشەیی هەرچەند دەقەکە ئەوە بڕین وردەکاری تری پێویستە بێ لەو حاڵەتیانە بە بڕای من ئیتر ئەبێ پەرلەمان وەکو سڵتەی تەشریعی خاوەنی ئەو دەقە قانونی کە هەیە ئەبێ پەرلەمان لەم بوارە لە ڕووی تەشریعی و تەنزیمی واقیعەکە بکات. پێتوانێ ئەم کێشانە گەورەتر بن و ئەو شەریحانەی کەوا پێویستیانە کێشەکانیان چارەسەر بکرێ هەر لەوانە بێ ژان لە گرێبەست زەرور نییە بە بڕای تۆ لە ئێستاشا دۆخی ئابووری هەرێمیش تا ڕادێک بەرە بژانەوە چێ چارەسەری ئێمە ئەم چارەسەرە نە ئەبواە ئەبواە مەسەلەنەوە دوانە کەوتایە چکە ئەمە نابێ ئێمە وەکو ئەرزم کردی لەو قەرارە تەشریعە ئەڵێ تۆ بۆ ئیشێکی موەقەت کەسێک بە موەقەت تەعین ئەکەی ئەگەر تۆ عەقدێکت لەگەڵ کرد و ئیشەکە پێنج مانگی خایاند و عەقدەکە بۆ شەش مانگ کردبوو لە پێنج مانگە کۆتایی پێنم ئەیهما ئەقرەب واتە بۆ ئەو دوو موعیدە وازحە ئەو نەیوتۆ تۆ مەسەرن ساڵێک دوو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵ پێنج ساڵ فەرمانبەرێکت هەبێ ناوی فەرمانبەری گرێبەست بێت کەواتە نا. هەنگاوی چارەسەر چیە؟ هەنگاوی چارەسەرەکە بەڕاستی ئەبێ ئێمە ئه، بە بڕوای من بە بڕوای من ئەبێ ئێمە سەر لە نوێ ڕیفرێشێکی وردی میلاکاتی حکوومەت بکەینەوە بەڵێ. بە ئەمە زۆر گرنگە شکە بۆ ئەگەر ئەگەر هاتین ڕیفرێشی میلاکمان کردو و موسساتمان داڕشتەوە لەسەر ئەساسی میلاکات ئەو کاتە بۆمان دەرەکەوێ ئێمە چەند فەرمانبەرمان نەقص چەندمان زیادە و ئەکرێ من بەشێک لەم نەقسانە بە فەرمابەرە زیادەکانی خۆم پڕکەمەوە، بەشەکەی کەی من بێنمی فەرمابەری گرێبەستی بۆ بکەم بە هەمیشەی؟ ئێمە، بە بڕوای من، هەتا ئەو کاتەی تەنزیمی میلاکی حکوومەت نەکەینەوە لەسەر ئەساسێکی مەوزووعی، هەرگیز ناتوانین نە موعالەجەی فەرمانبەری گرێبەست بکەین، نە موعالەجەی ڕاوەستانی تەرفیعیش بکەین. پێویستمان بەو بۆ، چونکە هەم فەرمانبەری گرێبەست و هەم تەرفیعیش، رەبتە بە تەحدیدی میلاکەوە. ئەگەر من لە ئەسڵا میلاکم تەنزیم نەکردبێ ناتوانم بریار بەم لە دامەزراندنی بۆ واتە بۆنمونە با بڵین ئێمە لەو ژوورەی ئەو دیوە دە کورسیمان هەیە باشە ئەم دە کورسێ بێ بزین ئەم دە کورسیە زەرورەتی ژوورەکە یان نا ئیشی ژوورەکە بە چەند کورسی ڕابڕێەوە لەوە چ مەسلم بە سێ کورسی بڕابڕێەوە لە ژوورێکی تریش باشە کەواتە منە بێ بێم جارم کورسیانە دابشکەمەوە جارێکی تر ئەو کاتە لە کوێ بۆم دەرکەوت من نەقسم هەیە ئەی بم زیادیشم هەیە نەقسمێ یان بم بۆ لای یەکتری بەڵام من ئێستا ژوورێکم هەیە دە کورسی تایە نازانم ژوورەکەی ئەو دیوچەنی تایە یا ژوورەکەی ئەو لاتر نەقسی هەیە یان نەقسی نیە کەواتە بە بڕوای من هەتا ئەو کاتەی ئێمە پەنجە نەخەینە سەر بابەتی میلاک و میلاک بە میلاک و موسسە بە موسسە تەنزیمی میراکە من من لاندێ موسسە بینی و مەفەرمابرێکە بۆ لە بلە بەیانی کاتۆتان نیۆڕۆ تا سەعات دوو دەوامی کردو یەک کتابی هەبوو بینوسێت فەرمانبەری شە بوو ئەوشی نەبوو ئەوشی نەبووە کەواتم لێرە میلاکەم زیادە باشە فەرمانبەر هەیە بۆ منە خریجی کوردیە بەڕێوەری کارگەڕێ لە دایرەکە لە کاتێکە من مامەسای کوردیم نەخسە فەرمانبەرەیە، مامۆستای ئینگلیزییە، بەڕێوەبەری کارگێڕێ، بەڕێوەبەڕی خۆیەتییە، بەڕێوەبەری وەز بەڵێ مەسئولێکە لە شوێنێکی کە. ئەبێ ئێمە سەر لە نوێ ئەمە تەتەڵە بکەینەوە، ڕیفرێشی بکەینەوە، بزانین لە کوێ نەقسمان هەیە، کاتێک کە هاتین ئەمەمان کرد ئەم پرۆسێسەمان کرد بە تەواوی بۆمان دەرکە و هەتا جاری وایە من موئەسەسەم زیادە، جاری وایە موئەسەسەم نەقسە، جاری وایە هەندێ وەزارەتمان هەیە فەرمانبەری نییە بۆ فەرمانبەرێک عەوداڵە، هەندێ مؤسسەشمان هەیە ئەو نەی زۆرە نازانی چی لێ بکات کەواتە من تا ئەمە نەکەم هەرچی بکەم بۆ گرێ بەست هەرچی بکەم بۆ هاانە بێش من نەمتوانی و هیچ بکەم تەنها مجرد مسەکینێکە ماوە ئەگەر ئێمە بانی فعلەن لە ڕووی قانونی بە دەقیقی تەرشیقێکی مەزبوتی حکومەتداری خۆمان بکەین و مؤسساتمان بخینە سەر پێی خۆی ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ کەلیمەی میلاک و بۆ تەنزیمی میلاک. بەڕێز عەبدولقادر ساڵح مافپەروەر سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامە. زۆر سوپاس بۆ ئێوەش بینەران و بیسەرانی ئازیز تا بە یەکگەیشتنەوەیەکی دیکە خواتان لەگەڵ.